Hono hoa! Ahoana mba fahitanao ny fiainana eto Madagasikara? Raha hoe ampitahaina ny ankehitriny ny fiainana taloha dia ahoana mba fahitanao anazy? Nandroso ve tsika sa nihemotra? He! Aiza ny anombohako azy? Hum! Aleo atobiko amin'ny toerana manan-tantara. Ohatran'ny hoe Rova Manjakamiadana, Rovan'Ambohidratrimo, Rovan'Ambohimanga. Nahafinaritra io dadabe anay sy nenibe anay izany Rova Manjakamiadana izany. Ha! Nefa nidoha indray ilay maty ilay izy. Dia tsy nionona teo izy fa tamin'ity taona ity vao haingana kely dia nidorany indray koa ny rovana Ambohidratrimo. Ha! Dia tena hoe potehana mihitsy izany ilay maha malagasy ny tena ve? Tena mampalahelo o! Dia ankoatr'izay hiresaka kely sary a! Taloha nahafinaritra be izany mamaky Benandro izany, bande dessinée malagasy, koditra, tokelaka mampime. Benandro tena nalaza ka nanoro. Be dia be e! Raha danza an! Fa dia niniana nipotehana daholo koa ny bande dessinée malagasy e! Dia nampidirina teto ny kolontsaina vahiny! Zao efa feno centre cultural vahiny frantsay be dia be tsy tsy misy boky ahitanao boky malagasy zany! Eny fa any amin'ny bibliothèque nationale aza dia tsy mba mahita an'izany bande dessinée malagasy zany intsony ianao! Fa efa lasa manga ty bande dessinée ana sinoa kely maso ty aby ny hitanao any. Mampalahelo. Hum. Resaka mozika. Taloha. Tena mafinaritra be zany mino mozika zany. Mitondra anatra, mitondra, mitondra morale, mitondra fahendrena. Ary tsy magaga ny olona taloha tena nahay tamin'ny fiainana. Fa ny iza misao? Hein! Efa miteniteny foana fotsiny. Efa tsy kolontsaina intsony hozy ny olona fa efa kolom-pitombenana. Rehefa mila mihetsiketsika mampandihy vatana dia humm malaza. Efa hira kolontsaina dia eo miantona eo tsy mety malaza. Mampalahelo! Hiresaka kely ny literatiora. Be dia be ny mpanoratra mahay eto Madagasikara e. Misy mpanoratra foana hitanao eny amin'ny Facebook eny, ary tena mahay. Fa efa tsy omena lanja intsony izany, efa souvenir sisa fahatsiarovana. Zany hoe rado zany, doxa, Jiji Rabearivelo, efa fahatsiarovana, efa efa tsy tsy omena voninahitra mihitsy zany izy ireny e! Raha tena tiana an, dia hanangana tsangam-bato, statut, Ohatra ry zareo any ivelany. Zany Rakotofora zany zao tena hoe mpitsoka sodina tena tena efa legendy io ry zareo teny vahiny. Efa legendy. Maninona zao tsisy tsangambaton'i Rakotofora eto amintsika hatramizao? Fa de tsangambaton'olona tsy fantatra retraretra ity an, feno eny Analakely, Antaninarenina, Faravohitra, Hatrany Ampefiloha. Fa ny tsangambaton'ny tena tsisy. Zany Rakotofra zany zao tsisy tsangambato, Rato mpanoratra, dox, aiza daholo ny tsangambaton'ireo malagasy tena manana ny maha izy azy. Tsy kolontsainao fotsiny napetrako eo, tsy talenta fa tena fanahy malagasy tena nampianatra zareo tsy misy. Mampalahelo. Hum. Dia resaka dia, taloha nisy an'izany katilina malagasy izany, tena mahafinaritra be tamin'ny andron'i Rangadama niara niasa tamin'ny anglisy, tao anatin'izany katilina malagasy izany ny nipoiran'ny afindrafindrao. Ao anatin'izany ny Izaho sy Malala, Lala oe a, Lala oe, Lala oa. Famindra tanora, Famindra tanora, toy izao, toy izao. Zany a olona couple anaky efatra zany le izy mandeha de manao an'itony salopette itony ny lehilahy de ny vehivavy manao robe te mahafinaritra be mijery an'izany tena mahafinaritra be Fa zao an! Efa misy an'ity karazana dihy retraretra ity mampandihy fitombenana e! Dihy tsy fanta-piaviana variation an'i Makary e! He! Mampalahelo o! Dia ny resaka sinema, sarimihetsika, hum! tsy te hiteny be an! Tsy jery sarimihetsika malagasy tena aoka fotsiny tena Humm! Tena hoe tena tsy mety afaka mihitsy tsika e! Jery ny sarimihetsika vahiny izany nefa tena eo ianao tolagaga! Ha! Inona suspense! Ha! Te tena variana! Fa rehefa mijery film malagasy dia meme fotsiny! Film mampimehy ihany ny tsara ataontsika malagasy aloha hatreto! Mampalahelo! Hum. Zao zao ny tontolon'ny internet efa malaza be, efa mivoatra be, ny ity resaka intelligence artificielle ity efa inona no tsy vitany? Vitany hatramin'ny mamadika ny feonao an, vitany hatramin'izay zavatra rehetra angatahanao an. Tsika malagasy nefa no manao fanjaitra raha tsy haintsika. Tena hoe taraiky mihintsy ve antsika? Ny antsika zany ny fambolena no tena tena maha izy antsika dia tokony io zany no tokony hoe tokony hoe avelatra tsara satria zao a potika ny hasin'ny malagasy, may no rova manjakamiadana, may koa no rovan'ambohidratrimo, ny tantaran'ny malagasy mihintsy zany ny efa hoe niniana potehana. Efa hatrany amin'ny andron'ny kolonely Ratsimandrava io an, nipotehana antsika ny vonoana ny olona ny olom-banona tokony hitondra soa ny firenena dia norahonana hatramin'ny fianakavian'ny kolonely Ratsimandrava. Nasehana nandositra nankany ivelany. Sao dia hisy handova azy aty aoriana? Hatrany anie ny tantara dia efa nopotehantsika Malagasy e! Dia rehefa ny tantarantsika Malagasy no potehana sy afenina ny marina dia mazava ho azy potika ny kolontsaina, potika ny fomba amam-panao, potika daholo ny ny fomba fisainana, very ny hasina, maha-Malagasy tsisy ilaivana azy intsony. Zao manaonao foana daholo ny tanora malagasy ny vehivavy a! Mampalahelo ny mahita ny tovovavy malagasy manaonao foana satria very tsy mahita lalan-kale. Mampalahelo! Dia te hiresaka kely koa amin'ity resaka fitaterana taxi be ity. Mandroso mandroso e! Atambatambaro le frais e! Mandroso mandroso e! Ao le aoriana ny devant e! Hum! Taloha izany mandeha bus tena mahafinaritra, tsy ohatran'ny amin'izao mihitsy. Amin'izao moa efa lasan'ity taxi be ity, lasa taxi moto, taxi, bisiklet, Atao akory moa fa dia mitady ny olona fa sarotra ny fiainana. Fa taloha misy ny zany Antananarivo fitaterana izany, antafita, bus tena ngeza be, misy ny zany bus fibata zany an, mahazaka olona efa fito amby fitopolo. Vao miakatra ny tohotry ny varavarana fotsiny ianao dia misy sonnerie maneno dia misokatra ny varavarana. Dia nasiany sonnerie e! Vita tany Hongrie! Dia misokatra ny varavarana e!